Le kɔsiɖa yi ke neva yi ƒe nu me le mɛminagbe yi ke ne nye Dziŋu enea ƒe ŋkeke enelia gbe ƒe akpe eve kple blaevea ma, Ghana dziɖuɖua he dze agbagba yi ke ŋu eɖo amugãnutoa me tɔwo dzi be woa akpo egbɔ be asi yiwo katã ne le amugãnutoa me nye asi e blaadre vɔ Atɔwo katã woanye nu yi ke woawu atsike ɖe wo me kple susu be ne wòate ŋu atsi dɔléle yi ke ne wu eɖe ŋkɔ na be Coronavirus alo Covid-19 ƒe dɔléle kutsetsea ŋu. Ke le nyadzɔdzɔwo nua, ɖoɖoa ele etome do ŋgɔ va yi ale be wowɔe le Ghana dukɔ ƒe akpa aɖewo. Ke le Amuga nutoa me le Nyitsɔ Mimira Aguma le Safton nuto me le fiya, Mɔmefia ne Savtɔwo ŋutɔ bubutɔ Emmanuel Louis Agama le nya me ke eɖii gblɔ ne EweTVOnline dot com tɔwo be, Wɔna dziɖuɖuɔ ye eɖui be yewoakɔ aho aʋa ɖe dɔléle vɔ̃ɖi ya ŋu. Ke egblɔe be, Yewo eɖui be ne wɔna nadze egɔme le ŋdi ga atɔ̃ ƒoƒo me kakea etsi edza ewɔe be yewova dze wɔna gɔme le e ŋdi ga ewo ƒoƒo ma me. Egblɔe be, Wɔna katã edze edzi gake asime nyɔnu aɖe wɔa wo emete ŋu awɔ ɖe yewoƒe se kple ɖoɖowo dzi vevietɔ ye nye yevubolodzrala yiwo ke ne le sukakɔƒe yevubolodzralawo ƒe asia me. Wo dometɔ aɖewo gblẽ woƒe yevubolowo ɖe anyi ale be wokɔ aŋe kɔ e ebu wo dzi e ke eyi ke ne wo enɔ atike yawo wum a, edzesi ɖe wova ɖee fia le Ame yiwo ke kpɔna dzedzenyenye ƒe nyawo dzi le Asemblia me be wogbe yevuboloawo ɖe anya be yevuboloa enye nu ka ti ke Yehowa e efu ɖem na wo yi ke wɔe be yevuboloawo meganyo ne amegbetɔƒomea ƒe ɖuɖu o. Ale be ame yi ke nenye Safetown District Environmental Health Officer Deho, Aƒetɔ Philip Gawoga, enye ame ke kple gbadagba yiwo ke ne le Safetown ƒe Assemblea ma wo eɖo asi yevubolo yewo dzi ale be woyi hevae egble edome elabe nenye be wogalia asimenyɔnuawo Woate ŋu adze agbagba be yewoagadzroe na amegbetɔƒomea yi ke ava he dzɔgbevɔ̃e kɔ vɛ. Ale be wo ewu atsikawoa, ɖe so gakɔ ƒe shie me, nenema ke woge ɖe babla shi me, woge ɖe dɔkpla me kple ashi bubu yiwo ke nele Safton nutoa me. Nenema ke hã fiasewo geɖeawoa, wowu atsike yawo ɖe wo eme. Ke amuga nutoa me dzigbɔla ƒe kpeɖeŋutɔ Aƒetɔ Johnson avu le te kple yiƒe amedɔdɔ yiwo ke ne wowɔ tsaɖiɖi hekpo wɔna ya hã teƒe le Safetɔ nutoa me. Eɖi gblɔ na nyadzɔdzɔdɔwɔlawo be yewo eɖoe be ne dɔléle ya nate ŋu a enu natsi kple susu be ke na dukɔmeviwoa Mate ŋu agadze wò ƒe gbesiagbedɔwɔnawo gɔme, elabe dɔlélea menyegana dukɔ ɖeka me ko o loo, ke boŋua, ele dukɔ katã, kpexexea katã me godoo, ale be, ẽ, yewode se alo dziɖuɖua eto dukplɔla nana Dodoeankɔ Akuffo-Addo dzia, yewode se be ame ɖeke mekpɔ mɔ agage ɖe Ghana dukɔ me to e bɔda wo tututu gake ame aɖewo bɔgata gbaga bɔda yawo dzi tom hekekem ɖe Ghana dukɔ ma ale be nenye be yewoƒe asi ete ŋu ke ame mawoa, yewoako ese akɔ akplɔ.
Nɔmba ma ne yɔe ma gade dzi mia ko. Ye nya me yio edidi ŋdo dukplɔla tu e bɔta o eke ama ɖo ga teƒa ɖo to ege gã ɖe me ta ma ta gble gble ga gre dzi be nɔ ba ma ne yio fia e nya me dro ke gem ɖe to me bɔta ɖo dzi na be asa ti yes te be ya nɔ be mi kɔ kata proof negative o ma ta gble gble ga gre dzi be nya a mu ga ŋutɔ ŋutɔ wa. míebela na mía ɖokui, míe dɔ wɔm, ke de Holy Spirit magagblɔe mi be mí gbugbɔ ŋku agake ake to hã. Na maɖewo ge ɖe mía dome kwikilia, mía anya le mie wo keji gi, mía akpɔgbɔ bena ɖe wole de diapi va mía dome, ala be edɔ me nyo, edɔ tsike meli ne dɔ, edɔ tsike meli ne dɔ, atsike ke le ne dɔ ko nye be atsi kɔklɔ kaba kaba kaba. Akplɔ sia ko akpla dzalẽ akplɔ si ko sanitizer ko pipi ɖe asi hafi ne be yeade asi emo gbɔ yi ta atike ma koe nye edɔ e eme e ema ko míekpɔna edɔ fia gbɔ ema. Ta dze mía le be ne mía ɖokui. Asia mía la ale míewɔea ale ale míewɔ asia ma.

Èle ɖoɖoawo eŋua? Edzedzidɔ aɖewo alo nyadzɔdzɔ aɖewo de dzesie be ewo ekpɔ ame aɖe yi ke wobuna zã ɖe eŋu be Coronavirus ye le eŋu le ketanutsɔ me. Ke le dodokpɔwo wɔwɔ vaa megbea, ame ma dzesidowo ɖee fia be dɔléle ya mee le eŋu o. Egblɔe be yewo ewɔ wɔnawo katã le etomefafa ale be Yi koe ɖo eɖokui dzi yi tsa le teƒe ɖeka vɔ alebe akatsi ŋutɔ me hã yi nu ke saf to ŋua ye yi va wu tsatsa mamlɛa le. E magblɔ be nuyawo do egbe le e disinfection exercise alo atsike wuwu le Ghana dukɔ me godo yi ke woɖo amuga ŋutɔ me dzi le saf tɔ ŋu ƒe alɔdza ye ya Tabitha Kugbonu ewɔe TV online dot com.